Chi bei leh vek ule, in lo dam tha vek maw? I vawiin chu i ka nu nena kan inhriat dan, ka nu em em ka ti ta, Japan ami kha kan inhriat dan kha rawn sawi ka tum a, hetlama ka nu em em nena indingain in hriat a tih te chuan i kha min rawn zawt a, chu chu tunah hianin i hun remchang taka niin ka hria a, i a chan kan chanchin rawn sawi ka tum a ni, ka nu nen bik a kan chanchin. Ih, a tir chuanin ih heta ka apart tuna ka apartment awmna bul chiah hianin ih ka hna ka thawk thin a. Ih chuan mahse ih a lian zawk hnathawhna lian zawk kha a hla a hla zawk a tuna hei ih ka hna kalna darkar chanve chuang chuang leh a hnua ke darkar a dar darkar te ka tih minute sawm la kal leh ngai ang kha khami ah khanin ka thawk phei ta a ni. Chu chuan chumi ka thawhna lamah chuanin ih hei. Ka nui pawh kha a lo thawk ve a, chuan nurse ania amah kha chu i ku meng zat nge a nih tawh in rin, a lan ang kha ni in hei a naupang chhe miah a lo ania, kum sawm ruk leh kum sawm ruk leh pahnih vel chu ni tawh in ka hria, an upa tawng maw mah se hmuh thuak chuan in an ang lo thei lutuk a, kum sawm nga pawn la ting lo dawn ang vel hi an ang. thei lutuk a nih chu sawmli sawmnga inkar vel ang hi mahse ih an va la tha lai e tih hi kan kan an va la tha lai e hi kan ti deuh vek a ni keimahni pawh hian thin a an lang naupang thei lutuk a then hi chu hei upat hmel hmel deuh chu an awm tho a ni mahse tlangpuiin ih an an hnam pawh hi an dam rei vang hianin ih an la tha lai heh lan tawp a nih chuan mahni hmelah kha chuan maw kha. I video te pawh kha hmasa lama mi te pawhin lo en chuan in in lo hria in lo hriat ka ring a i chuan i chu chu tlama chuan ka thawk phei ta sawi ta duai tho na chu let leh ta ila ka ka thawk phei a chuan chu ta chuan nurse alo ni ta chuan a tir chuan in i a strict lutuk a nil pawh ka nel vak lo ni chu kei mah pawn awi a van strict em em a hla awm ek a ti thin a mahse ngin tikhan zawi zawi in tikhan hei kan va thaw a tan tir kha chuan in hmuh thuak kha chuan in hei strict hmel deuh khan ka va hmu nghal ni chu mahse Khan kan thawk chho a, ih kan thawk kan thawk a, chuan hei keimah te pawh tikhan min lo hre ve zel ta, kan kan mi zia tur awm ang che hei thawh thawh chuanin mi zia tur awm ang te kan in hriat ve hi, chuan tikhan kan in hre chho a, chuan kan in hriat chho hnu khanin ih hei amah pawh khan mite khan nel nghal lutuk a, a nel tawp a chuan tikhan kan ih line line an ni chu hetlamah chuan hei Japan ah chuan line an ti mai a, hei WhatsApp tih vel te an hmang ve lo ta, line hi an uar lutuk a, ih line te kha kan in hrilh a tikhan. Line atang te khan kan in text ve kan in text thin a te khan kan in be chho ve anih chu chuan ih hei chhuah na tur vel hrim hrim te thil hmuh tur te maw thil hmun nuam ve deuh te maw te ang te awm anih chuan chhuah dawn chuan min hrilh a ih te khan kan chhuak ho ve thin a chuan hei keimahni hi hnam dang mi te kan lo nih na ih hei an mahni na a let daih an ngei tuah dan ah chuan in hmun hla tak atang in ih chhung te hlat ah. In rawn awm a, i hei ringawt pawh hi kan tan chuan a hlu lutuk hi an tia, hei anmahni ah chuanin i thalai te hian in dei lo em a hna thawh tur te hi a tam sia, i khami vang khan te pawh aniang chu ka tia chuan i ka belh leh duh pakhat chu heta keimahni awm ho Nagasaki bik a hna thawk ho hrim hrim hi i hei kan hming a tha lutuk a nih chu chhan chu i kan hna thawh te hi in thawk tha min ti a chuan i hei tawng thiam lo chawng chawng pawh in tikhan kan ti ve nawk nawk a chuan tunah ti hian in i tun dinhmun ang te kan thleng thei nia tunah pawh tawng pawh thiam chu ka in ti miah lo kei pawh mahse engin a bo lo tawk tur ang chauh in saw chuan kan thiam ve chu ka tih kha chuan i chung tiang te chuan hei chutiang lam zawng daih chuan mi kha an fak ve nih chu chuan chumi hnuah chuan Thla kan chhuak kan chhuak thin a chuan i tikhan hei midang an mah thawk ho te rau rau ah pawh thawk dang te pawn awm nurse dang te pawn awm ve tho tho pui dang te pawn awm mah se keimah hi i min treat ang hi chuan midang hi a treat miah lo ta ni chu a chhan chu i hei kei chu min hau se i an an mahni hmuh ah pawh maw hei hau tih khan hau chiah ni lo hei zilh ang deuh niang chu tikhan hei hi chu tiang tur hi ni lo a tiang hian ti rau aw hei te pawh hi en thlap thlap tur enge vawiinah thlenga enge an ziah te hi en ula. Chu chu kha khat atang khanin e ih Nimina chutiang chu a lo thleng a ni maw tih kha kha kha in lo hriang a, khat atang khanin ih hei eng nge eia hnathawh dan tur vel te leh khatiang pawh kha in hre thei ang tih vel maw khatiang khan min hrilh a, chumi dang pawh khan awm ve reng nih chu chumi dah an ngawi thup ta, aw aw aw awle awle kha kha ti ve mai nih chu keimah pawn tikhan chuan hei engah mah ah khatiang huat ah khan ka ngai lo a chuan chutiang atang hei amah pawh hianin min hrual chhoh deuh vang hi niang chu ka ti mai a ih. Thil te hi ti khan hei thiam loh te awm deuh pawn ih min hrilh pawp pawp ta, kha tikha hei keimah keimah ni angah chuan hriat thiam awl ta chuan a nuam bawk ta nih chu chuan ah a fel leh na em em ka sawi duh leh pakhat chu Mizo chu hei Mizo kan nih na angin ih hei thian ah te ti angah te kan inpui a, tunah pawh hetah pawh kan inpui den den thin tho ta ih Mizo nia nuam a chuan. tunah hei hetlamah pawh mizo kan tam vangin thla muang a nih chu a bikin a ka sakei chhungah han maw mizo hi kan awm nual a chuan kan inpui den den zel bawk a chutiang chiah chuanin amah hi ka nu hi pawh hi i hmani tun thla tum vel khan mun kha le hlawh kha a luh ni ah tak khan lo lut lo nih chu chan chu eng emaw ni thil buai awm vangin lut mai thei lo an tia chu chu kei lah kha ka lo indaih lo lutuk tak a. i damdawi in kal kha ka ngai bawk si a chuan chumi ah chuan in i he ani chuan in eng nge i ngati nge i indaih lo mi ti kha min min ti ve nghal nih chu in entir ka ngai se u kha ka ti a kha khan indaih lo mi ngati nge a ti a chuan i ti kha u i sang thum vel ten ka indaih dawn lo in ka hria a ka ti nih chu chuan ti khan ka sawi zau chiah kha engmah pawh sawi let-- lo khanin i a pawisa kha phawrh sung sung a sang thum kha phawrh chhuak a kha hmang rawh ti khan i neih hunah min pe leh dawn nia ti deuh tawp a nih chu he ka te keimah pawh mak ka ti lut tuk a nih chu i ka ring lo hrim hrim ti han thawhpui te emaw tiang hrim hrim a ni Japanese bik angah pawh ka ring lo tiang a hei hnam dang daih leh kha keimah ni thawk ho mah ni la in hre tho mai ila khatia min tih kha ka ring lo hei kan chunga an thatna ah chuan in an tha a i ka lawm lutuk tho ta nih chu mahse khatia i hei a rawn ti deuh tut kha keimah pawh kha hei i. Ka phu nih chu ka phu deuh zawk keimah khanin ih hei ka awih lo lutuk zawk kha nia ni ber ta ang chu pakhatah chuan mahse ih aw ani chuan hlawh lak veleh ka peng che kha ka tia chuan a hnuah khan hlawh kha a rawn lut a rawn luh in tikhan ih ani ani chiah kha chuanin hna ka neih loh vang khanin ka kal thei lo ta mahse amah nena kan pahniha ih hna kan kal dun khan kan inhmuh theih che khan. ka pe ve nghal tho ni chu keimah pawh ka pe nghal a ti khan ei i la indaih dawn a mi ih a pui lo na indaih dawn loh chuan te chu pawh a la ti tho ni chu mahse a nuam lo ve a ih ti khan pek nghal zawng zawng khan in a kinah pawh a leh pekah te pawh thil dang a la a lo awm palh khan in ih tihbuai leh kha nuam zawk e ka tia chuan ka pe ve leh nghal tho ni chu chu pawisa chung chang ah pawh ih hei min hman tir mai a a hei a phal na te khatia rawn tih nghal mai dan ah te khan in ih hei ih ka lawm lutuk kha hei lawm thusawi kha hei keimah pawh ih ka sawi mawlh mawlh a an mah bulah pawh ih an mahni tawng te pawn an mahni tawng pawn maw ka hrilh mawlh mawlh nih chu chuan in thlahrung reng reng suh ih tihian in ih theihna apiangah chuanin ih tikhan kan inpui tlang ang chu a ti ve tho nih chu chuan chu pawisa lamah pawh chuan a fel lutuk a nih chu chuan chumi dang pakhat lehah chuanin E. Hei chhuah ho te, mute tiang vel te pawh hianin hei Mizo hi ang thei lutuk a, kha ka rawn sawi tawh khan hma pawn Sushi te kha kan ei kan ei dun ta a, chuan hlawh kan la la loh i nei lo ngei ti tlat a, ngai lo ngai lo ka ti a hei a hma pawn min rawn kan chhuah pawn tikhan ama'n ka peng ti deuh tlat a, chuan hei upa ten an sawi chuan aw i tur hi a ti ve leh bawk sia nuam lo thei lutuk a ti kha ngai lo keimang keimang ka tih pawh hian engtikha kan inhnial. Mizo ang chiah Mizo Mizoram nu ang chiah ka ti deuh mai a chuan kha te pawh kha tikhan ih amah hian a min pek min pek sak a mahse hnua kha chuan in ih ngai lo ka tia ka chhuh sak ve lui a tikhan hei receipt a rawn thlen pawh khan maw pek tur kha chuan keimang ka pe ve leh tho ta tiang a tikhan hei a nuam lutuk a nih chu a bulah pawh engmah ka zep bik chuang lo a ka rilru awm rilru hah na te ka hrilh mawlh mawlh a tikhan amah pawn ih min hnem theih dan ang ber te leh ka tana tha tur anga a hriat ang te kha ih min hrilh a ih tikhan hei Ih, midang inah an tih loh ang kha ka chungah a ti a nih chu. Chumi te pawh chu ka lawm lutuk a, amah ang hi chuan awm leh pawn ka ring lo a, ih, ka nu ang tak takah ka ngai a ni keimah pawn. Chuan chumi lamah chuan a lo ni leh ta chuan ih, ka sawi leh duh chu ih, tian hei thawhpui te pawh kan nei ve ka tih kha dangah te chuanin ti hian a ti bik miah lo a, ih, keimah chungah keimah chianin hei keimah pawhin min ring lutuk a. Ih tikhan ih hei enge thil te kan sawi vel te pawh i ka sawi lo ta amah pawn a sawi bik chuang a lo ta tikhan ih a nuam ve hei a nuam ve lutuk bakah amah hi chu tianga hei ih hetia awmna chhana ka rin ber pakhat pawh chu hei ih khawpui a deuhah te khawpui lampangah te ih hna ih hei that lai ten kan awm kual ve nasa a ih tikhanin ih hei ih hei ih a. hnam dang mi hote pawh maw lo thawhpui ve nasa tawh niang. Khatianga khanin hei hnam dangte chu kan nih deuh phawng phawng, kan rik deuh phawng phawng thin hi khatiang mizia te kha a lo hre ve tawh pawh ni maithei a ti. Khatianga pawh min hrethiam lut tuk a keimah pawh. Chuan bakah hei kan bul awmte pawh i nuam an ti deuh zawkin ka hria. A chhan chu anmahni hnam han tih chuanin sawi tur chu tam anga anmahnia pawh tunah pawh sawi vek, ka sawi vek seng chuang lo ang a. A chhan chu thil hrim hrim hi umm. Enge i a hma pawng ka rawn sawi tawh ang khan bang hian dah deuh tlat zel a hei bang lian deuh hi awm ang deuh hian ni mai midang ho pawh tikhan thawhpui te pawh ka kan inkawm tho i chuan min chhuahpui ve thin tho mahse angin a mah ang em em a ka nel a ka duh duh dan a ka ti a hei chaw ka neih chaw ka neih dun pawn kha chawhmeh te pawh thlengah te ka va pe ve pawp pawp mizo ang deuh in mizo nu ang mizo ang deuh khan mizo ina hei mizo chuan kan induhsak a tikhan kan inpe khatiang deuh khanin. i ka tia ti khan ani pawn a ing lo ta mahse mi dangah chuanin kan ti thei miah lo thung tan tih chu khatiang kha an duh dawn lo lutuk a chhan chu hei a space hi an dah deuh tlat thin a maw tian mimal leh mimal angah pawh hian i in in hriat thiam tho ka ringa ka ka sawi tum ang ang chu tun a ti hian hei i midang thawhpui te hrim hrima pawh pakhat leh a dang leh a chuanin Inah te hianin, an inah te hianin i ka la kal miah lo nih chu i tu tumai hi te an inleng ah te an sawm ngai lo a bikin het lam pang hei japan bik angah te phei chuan mawma ni inah te an in sawm ngai lo nih chu an an kal ngai lo mahse kei chu tikhan hei tum hnih vawi hnih chu ka kal ve tun inah min luh tir pawp pawp a min luh tir a tikhan ka awm a i in leh mate aw ka ti tikhan min pe ve pawp pawp a in tur te pawh maw ei tur te pawh chaw te pawh ka va ei hial tawh nih chu a i an nupa chen awm tawh a i a fate Nupui pasalte neiin maw fate neiin hmun dangah te an awm ta tikhan i an kan pathum te pawn chu eite pawh chaw pawh kan ei ho ve tawh a chuan an pa pawh kha fel lutuk a tikhan i mite kha ve pawp pawp a i a nuam lutuk a a chhan chu midang inah chuan vawikhat mak ala kal lo chuan i hei keimah inah pawh hian tikhan a i a rawn kal hmachak ber thil hei thil te min ui eitute min rawn pe ka rawn kal dawn ka rawn dah dawn nia rawn ti tawp. tawp zel a, buhfai te hi ka lei lohna rei tawh lut tuk a maw daw sawi loh chuan ei tur chi hrang hrang hei ih tikhan a bazar in hei hi a lo tlawm a chumi hmunah chuan ka bazar a ka lei a ka lo en tlik kep che tih te maw khatiang ang te kha a nghah lutuk a nih chu keimah pawh keimah pawh hian in ih ka rul seng lo ang ih ka ti tawp a chuan Hei ka lo dah a ni aw i bu fai le ti khan thil dang te pawh ka lo dah a nia te in ka in ka in kawt tak meuh meuh kawng ka pawn ah hian lo dah thin maw ti khan ka haw tih ang ka hmu a tha ka la a line ah te ka va thawn a ka lawm thu te ka va hrilh a ka thiam ang tawk in ti khan i amah pawh khan nuam a ti ni ang te ka tia chuan a hnu ah chuan ui ti khan i mi hi thil hi i tih sak nasa thei sia eng ti enge ka tih ve nga ui i tih tur pawh ka hre lo nia hi ka ti thin hi chu mahse a sawi pakhat tha em em a ka hria chu nakin ah Mi dangte pawh hei i khawiah pawh nakinah pawh hetah lo chauh pawh hmun dangah te pawh la in thawk anga, in thawk te pawh la ni anga, chutiangah te pawh chuanin hnam dangte ang te maw hetiang te amaw hei mahni inah te pawh maw in haw hunah pawh in ramah te pawh in haw hunah pawh i hei hmun danga mi daih ang te maw khatiang hei i i tanpui ve ang amaw. ih hei mi thil tih sak duh in neih te maw khatiang te awm chuan in kha khatiang hnianah khan i ti ve leh dawn nia tih te maw khatiang khan min hrilh a nih chu a rilru hi a zau lutuk a a fel lutuk a keimahni ai mah pawh hian in a kristian a kristian viau ka tia ui hei kristian chu an ni miah lo a buddhist in tam lutuk a an mahni ah chuan in mahse bik in ka sawi tawng khan a hma in nagasaki ah hian in Kristian hi an tam lutuk ve leh thung ta i chuan Kristian pawh hi hei an sawi chhing ngam lo an ti e, anmah ni tak hi chuan maw tun ang laiah chuan chuan biak biakin pawh hi tam lutuk a nih chu nakinah biak biakin te hi tlawhkual ka la chak a kei pawh la tlawhkual tur a ngai ila chuan ka nu chu chu engkimah a fel a ni deuh ber mai sawi dan tur ber bawk a hre lo ka duh duh ka sawi ngam na chuan eng emaw ni hei rilru hahna deuh te ih thawh hna tawh na lam zung chang emaw te pawh lo awm se emaw mahni mi mala te ih hei buai na te lo nei ta ila ti khan ka va text a i hman hei an ni chu i hman em ka be thei cheng em tih te hi in zawh hma sak ve phawt te hi hei polite na an ngai avang hian in i va call tawp chuan hei thil an lo buai emaw thil dang an lo ti te ni ve thin avang in Han va text hmasa phawt a chuan hnu a a rawn call leh nghal tawp zel amah hian a hmuh hmasak thiam enge enge ni ta a ih enge thleng an rawn tiam maw enge buai nei neih tikhan ui tiang ringawt ka ngaih tawh pawh hian chang chuan chah hi chhuak thin a maw tiang tih tur ka nei hi ih ka lawm tak zet zet a chuan a fel na zawng zawng hi ka rul seng dawn lo tak meuh meuh a ni tih pawh ka hria a chuan ih. Amah kha la hmu ve la awm awte, ui kan la hmu ve lo e tiin awm a nih chuan ka video hmasa kha min lo en sak ula, tah khan a lang a lang nual tawh nia ka nu em em i kha chuan umm sawi dan tur vak pawh ka hre lo hei keimah chuanin i hei thawhpui dang te pawh an tha lutuk an tha vek mahsengin hetiang em em a inhawng a hetiang em em a hei enge i ka keima tana inphal em em leh Hetiang ka tawng hi ka van neih ngawih ngawih ka inti nih chu ih hei midangah chuanin ka hre lo a, ih hei an hnathawhna te pawh lo ih hriawm ve te pawh ni thei anga chuan tunang em em a kan in ih hei kan in close em em ang hian an lo in close ve lo pawh ni thei nih chu midang chu ka hre lo a, mahse keimah bikah chuan ih a fel an a fel lut tuk hi ih. Hei eng nge ti hian hmun dang teiah kan lo awmna chuanin i mahni in ang maiah ka ngai a, mahni hei man nu ang tak takin ka en a kei pawn. Hetiang ka nei hi ka lawm lutuk hi maw, lawm thusawi hi bang lo a, i ka thinlung takin a chungah lawm thu ka sawi tak meuh meuh a ni hemi kaltlang pawh hianin. Chuan. sawi hmeih tam tak pawh ka nei ka ring a mahse hei thil chu han sawi dawn hianin ih theihnghilh te hi a awl ve a mahse ih ka thei tawp chuanin ka sawi chhuak ve chuan ka inhria.